Rojnîvîska Xecê Dudu Nivîskar Yasemîn Elban Xecê li dû derweşa evdî ye. Rojnivîsk Ji îro pê ve dê Xecê bikeve bataneyê. Xecê pir ji maceran hez dike. Macerayên wê Yek ji yekî xweştir in. Gelo dê ew vê havînê ku ve biçê û çima cara bijî? Ez ji niha ve bi kelecan li bendê me ka dê ew vê demsalê çi li ser rûpelên min binivîse. Xecê vê varê nehat. Şevçûnî vê şevê bi dû vir hat. Îşev xecê ji hemû şevan bêhtir bi kêf û coş bû. Rûpeleka min a nû vekir û pênûsê girt. Ji ber kelecaniya wê destên wê diricifîn. Bi destê ricifî li ser rûpela min an û wiha nivîsî, Rojnivîska min a xoşewîst, min îro karneya xwe girt. Weke her salan îsal jî ez di dersên xwe de serkeftî bûm. Bavê min li karneya min nihêrî û got, Xecê aferîn ji te re! Em bi te pir şanaz û serfiraz in. Bi dû re jî got, Xecê te îsal xiradeke baş heq kiriye. Rabe ji niha ve amadekariyê xwe bike. Sibê zû ez ê te bişînim wêran şarê, cem mala xalê te. Piştî gotinên bavê xwe ez pir şa bûm. Ji kêfan hema hindik mabû ku du bask bin çengê min ve çêbin û ez pê bifirim. Mala xalê min li wêran şarê ye. Xalê min li wir bazirganiyê hespan dike. Tewla wan de cûr bi cûr hesp hene. Em çend sal berê çûbûn wir. Lê ji ber ku ez hîna biçûk bûm, xalê min destûr nedida ku ez bi tena serê xwe siwar hespan bibim. Carekê xalê min caniyeke nîşanî min da û got, Xecê, navê vê caniyê Hedban e. Ez vê caniyê diyarî te dikim. Keng tu hinek mezin bûyî were lê siwar bibe. Va ye sê sal di ser de bihûrî. Teqez dê ew îsal hedbanê bidê min. Ez ê lê siwar bibim û têr li çiya, banî û zozanan bigerim. Ji ber vê yekê divê ez ji niha ve rabim çenteyê xwe amade bikim. Loma ez ê di sahra sibê de rabim û birêbikevim. Rojnivîsk Xecêr û pelên min da hev, ez danîm ser masê û çû. Di demeke kurt de çandikek anî, devê çandikê vekir, serê ewilê ez danîm nav, bi dûvre pirtûkeke bi navê Dewrêşê Evdî danî li rexê min. Piştre cir û bergên xwe bi cih kirin û çû raza. Çendek di ser de bihûrî ez nizanim. Wê ez ji çantka xwe derxistim û li ser rûpeleka min a çîl spî wiha nivîsî, Rojnivîska min a delalok. Sibê zû bavê min ez şiyar kirim û em çûn termînala otobûsan. Bavê min bilêt stand û bi dûv re ez sipartim şofêr û muavênê otobuzê. Me ji hev xatir xwest û ew çû. Piştê ku ew çû, muavên qoltiqa li pişt şofêr nîşanî min da û got, Cihê te li vir e. Çi pêdiviyên te hebin, Tu dikarî ji min bixwazî. Min got, Baş e keko. Cara ewil bû ku ez tena serê xwe diçûm dereke dûr. Ji ber vê yekê ez pir bi kelecanî bûm. Deh deqa şûnde otobûs bi rê ket. Di demeke kurt de riya me ket ber devê behra wan e. Wê gavê hat bîra min ku carekê mamosteya me di dersa erdnîgariyê de gotibû, Di vî welatî de gola herî mezin gola Wanê ye. Lê li vê deverê kesek nedigot gola Wanê. Hemû kesî digotin behra Wanê. Behra Wanê muhteşem dixuya. Rengê behrê û yê asîman gihiştibûn hev. Mirov ji nêrîna wê têr nedibû. Piştre çiyayê Sîpanê bi berz û bilindbûna xwe derket pêşberî me. Wê kêliyê strana Ciwan Haco ya behra Wanî hat li ser zimanê min.

Behrawanê, behrawanê nav û dengê Kurdistanê Behrawanê, behrawanê nav û dengê Kurdistanê Alîk Sîpan, Alîk Tetwan, Alîk Zîve, Alîk Zêre Du saet şûnde otobus cihekê sekinî, hemû rê wî paya bûn. Ez jî peya bûm û min jî bi şofêr û muavên re şorbe vexwar. Bi rastî jî şorbe pir bi tam bû. Min spasiya xwe pêşkêşî wan kir û ez vegeriyam çûm li cihê xwe rûniştim. Deh pazdeh deqan şûnde rê wî tev hatin. Li cihê xwe rûniştin Otobuz bi rê ket. Piştî ku hinek bêdengî ket nava otobuzê, min pirtûka dewrêşê evdî ji çandikê xwe derxist û dest bi xwendinê kir. Min nêzî sed rûpel xwendin. Rojnivîska min a xweşikok. Di pirtûkê de dinivîse ku navê hespê dewrêşê evdî jî Hedbambû ye. Gava min ev dît ez bêhtir kêfxweş bûm. Ji ber kelecaniya xwe min nekarî ez êdî pirtûk bixwînim. Min serê xwe rakir û li asîman nihêrî. Bi rastî îro li asîman jî bûyerên pir ecêb hebûn. Ewr dagirtî bûn. Ewrên reş li alîkî bûn. Ewrên spî li alîkî bûn. Weke ku ewrên reş bi ewrên spî re şer dikirin. Lê wer dixuya ku ewrên reş zora ewrên spî dibirin. Lome her diçû ewrên reş zêdetir dibûn. Hê çavên min li ewran bû, mêrikekî navsereyê ku li rexê min rûniştî bû li min vegeriya û got, Keçika delal, tu yê bi ku ve biçî? Min got, Xalo, Ez ê biçim Îran şarê, mala xalê xwe. Xalo got, Navê te çi ye? Min got, Navê min Xecê ye. Xalo got, Xecê, ew çi pirtûke di destên te de tu dixwînî? Min got, Xalo, ev destana dewrêşê evdî ye. Xalo got, Way sed aferin ji te re ku tu li çanda xwe xwedî derdikevî. Min got, Xalo, mamosteya me got, divê hûn vê havînê hemû destanên kurdan bixwînin û derheqê wan de jî ji mezên xwe pirs û pirsyaran bikin. Xalo got, Wey, çi xweş, çi xweş, xeca şîrîn. Tu dizanî, hindik maye em bigihîjin cih û warê ku bi wiyerên derwêşa Evdî lê derbas bûye û ez çîroka derwêşa Evdî û Edûleyê jî pir baş dizanim. Çi pirsên te hebin ez dikarim bibersivînim. Rojnivîsk, Vaya dîsa xecê ket pey ser pêhatiyeke nû. Em li bendê bin ka dê çi bijî û dê çi binivîse. Rojnivîska min a xweşkok. Xalo bi reng û riyê xwe pir xwînşîrîn bû. Min gelek jî hez kir. Porên wî û rihên wî tev spî bûn. Çavên wî şîn bûn. Gava li mirov dinêriya herdu çavên wî dikeniyan. Ez ê vegeriyam û min got, Xalo ji kerema xwe tu dikarî hinek behsa wan bikî? Xalo got, Xeca delal, ji vir sê sed sal berî li herêma Rihayê axayekî kurdan bi navê Temir Axa hebûye û Hevalekî wî yê pir dilovan yê bi navê Evdî hebûye. Keça Temir Axa ya bi navê Edûle û kurê Evdî yê bi navê Dewrêş ji hev hez kirine. Temir Axa keça xwe nedaya Dewrêş. Wan jî konê xwe ji nav konê Temir Axa rakirine û koçê devereke din kirine. Çendek di ser de borîye. Rojekê mîrê ereban, mîrê tirkmenan û mîrê eceman bûne yek û xwestine bi Temir Axa re şer bikin. Mal û milkên wî jê bistînin. Temir Axa jî dixwazê pêşî li wan bigire. Xalo gotinên xwe qut kir. Hinekî kixwî qerika xwe paqij kir û bi dûvre gotinên xwe dom kir û got. Lê ji eşîra wî kesek newêriya herê pêş û bi wan re şer bike. Ew jî dibêje, Dê keça min Edûlê fîncana qehweyê bigerîne. Kî fîncana qehweyê ji ser tepsiya wê hilîne û vexwe, dê ew biçe cengî. Piştî vegerê û ez ê Edûlê bi wî re bizewicînim. Edûlê sê roj li ser hev tepsiya qehweyê digerîne lê kesek fîncanê hilnayîne. Temiraxa lê dinêrê ku mêrxasek ji eşira wî dernakeve. Ew jî radibê nameyek ji dewrêşê evdî re dinivîsê. Hal û hewalê xwe jê re dibêje. Gava name digihîje ber destên dewrêş, dewrêş çend hevalên xwe yên mêrxas li hev kom dike û diçe konê Temiraxa. Fîncana qehweyê ji ser tepsiya edûlê hildide û bi carekê de vedixwe. Bi dûv re çend hevalên xwe jî komê hev dike, dibin dozdeh kes. Piştre diçin şerê wan. Çend rojan li hember sê eşîran şer dikin. Lê di dawî de dewrêj û hevalên xwe bi dek û dolabên ereb û eceman têk diçin. Min got, Xalo, te min re xa çima keça xwe nedaya dewrêşê evdî? Kalo got, Ji ber ku dewrêş êzidî bûye. Min got, Xalo Êzdî kî ne? Kalo got, Êzdî jî qewmek ji Kurdan in. Lê hinek bawerên wan cuda ne. Rêwiyên otobusê tev guhdarîya me dikirin. Yekê ji wan got. Xalo ez bi qurbana te bim, tu ji me re kilama dewrêşe evdî û ya edûlê bêjî. Xalo jî hema destê xwe da li ber guhê xwe û dest bi kilamê kir. Delalê min wey delal, delalê min wey delal, wez nemînim, wez nemînim, wez nemînim lolo dewrêşo. Xalo hêj di sira ji nişka ve otobus rawistiye. Hemû rê wî rabûn ser xwe û Bû pita pita wan. Xalo li şofêr vegerî û got, Xwar zî, otobûs çima rawestiya? Şofêr got, Xalo, otosa me xera bû. Em ê lê binêrin ka arze çi ye. Eger em bikaribin çê bikin, em ê bi rê bikevin. Eger çê nabê, wê gavê em ê li pey çareseriyeke din bigerin. Şoför û muavin paya bûn. Hinek li motorê neyêrîn. Di demeke kurt de şofêr hat û got, Rêwiyên hêja, arizeya otobusê pir giran e. Mixabin em nikarin çê bikin. Me ji bajêr otobusek xwest. Lê encax piştî du saetan bigihîje vir. Ji bo vê rewşê Em pir xemgîn in û em lêborîna xwe ji we dixwazin. Em hemû ji otobusê peya bûn li ser çimenzaran belav bûn. Ez jî çûm li bin siha darekê rûniştim. Min li der û dorê xwe nihêrî. Li pêş me deşteke mezin Bi gul û çiçekan ve xemilî hebû. Li paş me jî girekî berz û bilind hebû. Min xwest ku ez bizanim navê vî girê rengîn çi ye. Ez rabûm, çûme li ba Kalo û min got, Kalo, navê vî girî çi ye? Ji dûr ve çi xweş xuya dike? Kalo got, Navê wî Girê Etşanê ye. Dû re ez vegeriyam û dîsa çûm bin siha darê û rûniştim. Min dest bi xwendina pirtûkê kir. Di dawiya pirtûkê de weke ku kalo gotibû, Dewreşe Evdî û hevalên wî di şer de têk diçin. Lê li hember neyarên xwe berxwedaneke pir mezin didin. Ji ber vê yekê ez pir xemgîn bûm. Di wê navberê de çawa çêbû ez jî nizanim, ez di xew re çûme. Ez çend deqa an jî çend saet raza me nizanim. Gava ku ez bi xwe hesiyam, Min dêna xwe dayê ku ne rêwî hene ne jî otobûs. Ez tenê mame li vê dera hanê. Ez rabûm ser xwe. Vir de çûm, wir de çûm, min kesek nedît. Min nezanî ka ez çi bikim. A baş ew bû ku ewrên reş têk çûbûn û ewrên spî bi ser ketibûn. Hewa sayî bû. Qe nebê dê baran di ser min de nebariya. Ez hê di nav van fikir û ramanan de bûm, hew min dît dengê nalên hespan hat ber guhên min. Min bala xwe dayê û çar siwar ji dûr ve tên. Gava nêzîkî min bûn û wan ez dîtim hespên xwe sekinandin. Ji wan yek ji hespên xwe paya bû. Bi ber min ve hat û got, Keçika dela, Tu bi tena serê xwe li vê derê çi dikî? Min got, Keko, ez bi otobusê diçûm Wêranşarê, mala xalê xwe. Lê otobusa me li vê derê xera bû. Rêwiyên otobusê tev ji otobusê xuya bûn. Ez jî çûm li bin vê darê hinek vezeliyam. Di wê navberê de ez di xewre çûme. Gava ez bi xwe hesiyam Min dît ku ne revîw hene ne jî otobus. Bi kurtasî wan ez li vir ji bîr kirime û çûne. Wî got, Otobus çi ye? Rojnivîska min e xweş got. Ez bi pirsa wî heyirîm û min nezanî kazê otobusê çawa pênase bikim. Bi dû re hate bîra min ku wêneyê otobusê li ser bilêta min hebû. Bilêt di nav rûpelên pirtûka dewrêşê evdî de bû. Min bilê ji nav pirtûkê derxist. Wêneyê otobusê nîşanî wî da û got, Vaya otobus ev e. Siwarên din jî tev ji hespên xwe peya bûn û li dora me kom bûn. Ji siwaran yekî got. Birayê derwêş, ka bide Em jî lê binêrin ka otobus çi ye? Wan di nav hev de bilêt gerandin. Lê nihêrîn lê wer dixuya ku tiştek jê fêm nekirin. Dewrêj li hevalên xwe vegeriya û got, Hevalino, qet dema me tune ye ku em xwe mijûl bikin. Divê em bi lez biçin. Niha Temir axa li benda me ye. Rojnivîska min a xweşkop. Piştî gotinên dewrêş min pê zanî ku ez bi awayekî çûme li ser dewra dewrêşê evdî. Dewrêş xortekî bi bejn û bal bû, pir bedew û çeleng bû. Hevalên wî tevçûn siwarê hespên xwe bûn. Dewrêş jî gama hespê xwe girt anî li ba min û got. Keçika delal, em te tenê nahêlin li vir, tu jî bi me re were. Serê ewil wî ez swara spê xwe kirim bi dû re bi xwe swar bû. Ez di pişt wî bûm. Min li ber xwe de got, Gegedewrêj navê hespê te Hebana ne wisa? Wî got, Wey, keçê tu navê hespê min ji ku ve dizanî? Ez keniyam û min got, Navê hespên min jî Hebban e. Dewrêj bê sekin hespê xwe diajot û hevalên wî jî li dû me dihatin. Di demeke kurt de em gihîştin cihekê ku li wir gelek kon hebûn. Dewrêj hespê xwe ajot ber derê konê herî mezin. Kesek li ber derê konê tune bû. Lê gava em ketin hundirê konê me dît bi qasî sih çil mêr li wir rûniştîne. Wextê em ketin hundirê konê, dewrêj bi hevalên xwe ve silav dan û derbasî hundir bûn. Kalekî rîhspî li ser doşekeke gulgulî rûniştî bû. Rojnivîska min a şîrîn. Gava em ketin hundirê konê min pê zanî ku ev kon konê Temir Axa ye û yê kal jî Temir Axa bi xwe ye. Temir Axa silavên wan wergirt û got, Hûn bi xêr hatine. Em li benda we bûn. Hê deh deqa di ser de nebihûrî bû, keçeke pir rind û bedew destên wê de tepsiya qehweyê hat hundir. Min zanî ku ew jî Edûlê ye. Çavên min malê. Edûle tepsiya qehweyê li hemû mêrên wir gerand, lê kesekî fîncana qehwê hilnegirt. Heya dor hat derwêş. Dewrêj, fincana qehweyê li ser tepsiya Edûleyê hilda, nav çavên Edûleyê nihêrî û bi carekê de vexwar. Dûre, fincana vala danî ser tepsiyê û got, Mîrê min, em ji bo şer amade ne. Û bi şûn de li Edûlê vegerî û got, Edûlê, me ev keçik li ser rêya xwe dît û anî vir, ez wê Emanetê we dikim. Heya ku ez vedigerim tên. Pêşê ez ê wê bibim mala xalê wê. Edûle destê min girt û em ji konê derketin. Em bi hev re çûn kîlerê. Gelek jin hebûn li wir ji bo mêvanan xwarin amade dikirin. Edûle li min vegeriya û got, Keçikar indik, navê te çi ye? Min got, Navê min Xecê ye. Edûlê got, Xecê, dewrêj te li ku û çawa dît? Rojnivîska min a delal. Min bi kurtasî çiroka xwe jê re got. Piştre min pirtûka dewrêjê evdî nîşanê wê da û min got, Di vê pirtûkê de evîna te û ya dewrêjê evdî hatiye nivîsîn. Ji bilî evîna we Qala qehramaniya dewrêşê evdî û hevalên wî jî dike. Ebdûlê Heyîrî çavên wê beloq bûn û bê hemdî xwe got, Nalê! Min got, Ji min bawer bike, ev pirtûk sê sed sal piştî wiha tê nivîsîn û ez jî serdema bîst û yekan hatime. Ebdûle pirtûkê ji destê min girt, hinek lê nihêrî, bi dû re got, Di pirtûkê de çi dinivîse? Min got, Di pirtûkê de tê gotin kekê dewrêj û hevalên wî li hember dijmin berxwedaneka bêhempa dikin. Lê di dawiya şer de yek bi yek têk diçin û her yek ji wan dibin lehengekî bi nav û deng. Hê gotin di devê min de bû, bû Şehîna Hespan. Ez û Ebdulê derketin ber derî. Me dît ku dozdeh siwarî li hespên xwe siwar bûne û diçin. Ez û Ebdulê çûn, me xwe avêt ber hespê dewrêj û me bi girî got, Em hêvî ji we dikin, hûn neçin. Dijminê we bêbext in, hûn ê têk biçin. Neçin! Neçin! Dewrêj li Ebdulê vegeriya û got. Edule, min kirasê qehremanê kiriye stûyê xwe. Em ê herin û em naheylin ew bên ser axa me rûnin. Qet netirse û li benda min bimîne. Ez ê sax û silamet vegerim bên. Me çi kir û çi nekir me nekarî ku em berî li wan bigirin. Wan hespên xwe ajotin û çûn. Me dest bi girînê kir. Edûlê li alîkî digiriya, ez li alîkî. Çiqas sewta me hebû, em digiriyan. Ez bi dengê girîna xwe ji xewê şiyabûm. Gava min çavên xwe vekirin, min dît ku Kalwê di otobusê de hebû li ber serê min sekiniye û dibêje, Xecê! Xecê! Çi bi te hat? Tu çima digirî? Te reba ser xwe, vay otobus hat. Hemû rewî siwar bûn, bes ez û tu man. Rojnîvîska min a xoşevîst. Xewna min dîtî gelek bandor li ser min kiribû. Demeke dirêj hê jî hêztir cavên min dibariyan. Ji rêwiyan yekî got, Xalo ez bi qurbana te tu dîsa kilama derwêşê erdî ji me re bêjî. Xalo dest bi gotina kilamê kir.